Hawile vialte hna, atutan cu zei kong dah kan i ruah ṭhan hna lai, kan i hrawm ṭhan hna lai ti si ahcun Hakha ah hruaitu pastor hmasa hna An tuanbia kong kha tutan ah hin ka vun i hrawm ṭhan hna lai i hi theihtlei ngai ah aa theih ṭha ngai ah khin ka ruahmi a si. Hi a rel ciami tampi nih cun aa nan caah khan cun zeitheng huaha kha a si hlei lo nain a thei rih lomi aa caah khan cun theih ṭha ngai ah cun theih lo awk zongah a ṭha lo ngaingaimi, theih lo awk a ṭha bak lomi a simi aa Hakha Pastor hruaitu hmasa hna, pastor hmasa hna an konglam te kha atutan ah vun i share dingah ka vun duhmi a si i, i uh, hika kan YouTube ahhin Laimi kan thawhkehnak kan tuan bia pawl kan tuan bia ti tikah uh, zei kan ti lai, zatlang nun siseh, cun Khrihfa lei kan nunnak uh, kong in siseh, Cun Laimi kan thohkihnak, Chinmi kan thohkihnak pawl cun a hlei in Laimi kan nunphung le kan holh le kan ca ha pehtlai hika zawn hin hmunkhat te ah sharing kan i tuahnak a si i uarpun a si cun kan YouTube kha rak kan leng lengmang ve te law subscribe zong a ka tuah ciami nan dihlak cung zong ah khan lunglawmhnak tampi ka ngei ti zong kha a hmaisa vun langhter ta ka duhmi a si i Hikai zawn thazaang ka pe lengmang mi Laimi ṭhanchonak caah kan miphun le kan holh le kan caah pehtlai in kan nunphung ha pehtlai in ṭhanchonak kan hmuh khawh ve nakhnga ding caah tiin kan rak tuah mi a si i thazaang ka pe mi vialte nan dihlak cung kai lawm ti kha hmasa ah vun langhter ta ka duh mi a si. I atutan kan vun i ceih, kan vun i hrawm dingmi kha kan vun kalh colh hna lai i caan a sau sual lai caah caan tawite chungah atutan ah Khrihfa kan pastor te hruaitu hna mi hmasa hna an konglam mizei pawl dah an si timi kha i a thei rih lomi ca kan vun i hrawm hna lai i i kan thawk a si ahcun Hakha khua ah hin Khrihfabu a hung dir hnu in Hakha peng Hakha peng chung hoi ti ko usilaw Hakha peng chung khua tampi ah hin siangbawi te le zumtu hmasa hna thawng in hin Khrihfa cu duhsah tein khin a hun karh thluahmahmi a si. I a tawifiannak kan chim si ahcun Hlei a hramthawk cu kan siangbawi te hna thawng in a si nain kan siangbawi te hna nih Khrihfa an vun thlenmi hna zumtu thar hawi ti ko selaw cucu zumtu thar Hakha peng chung i a ummi zumtu thar te hna he khan vun i bawm in khan Khrihfabu kha a hung dir i Khrihfabu a um hoite ko si law cu Khrihfabu a pakhatnak bik ah Haka peng chung kan timi ahhin vun zoh ta ka duhmi cu a si ti si ahcun hlan lio i Haka peng kan timi hi zei pawl dah an si kan ti si ahcun hlan lio i Haka peng timi cu atu lio ah Haka peng myohne zeikan ti lai Thantlang peng cun zotung le micun matu peng tibantuk te hna khi Hakha peng tiah siangbawi te nih an rak timi hna kha a si. Hi atu balte cun Hakha peng ti ah khan cun biaknak lei khan cun mitlawm te lawng khi kan si. A hlan lio Hakha peng tiin cun siangbawi te nih hin Thantlang peng, Zotung, peng le matu peng te bantuk tiang khi a va huap chih dih ti kha si. Hi chim duhmi cu siangbawi te nih zumtu hmasa hna chungin Khrihfabu hruaitu ah khakha Hakha peng chungah foinak si Myuhne hoi ti ko selaw Hakha Myuhne chungah hin khakha hruaitu Khrihfabu hruaitu vialte hna kha Ahodah bochan awk a tlak hnga? Ahodah rinhcanh awk a tlak hnga? Ahodah zumh awk a tlak hnga tiin khan siangbawite nih an thim hna i sianginn an kaiter hna. An thim hna ti tikah hin ahodah mi ai chuah deuh lai ti bantuk, ahodah Pathian a duh, ahodah Pathian a ṭihzah ti bantuk in khan an zoh hna. Cuticun sianginn an kaiter hna i a lamkip in an rak sersiam hna ti si. Hi Khrihfabu hruaitu pastor hmasa hna an tuanbia kan ti tikah hin a kum kha tampi kha pastor kan um lai caah khan a kum hi sawmli le kum riat tiang i pastor a rak ṭuanmi pastor hmasa hna kha kan vun chim hna lai. Thong khat zukua sawmli kum riat tiang ah pastor a rak ṭuanmi hna hi minung zeizat an si kan ti siahcun Hakha muni ahhin minung pahlei nga an si. Hi mah minung pahlei nga kha khoika laimi dah an si, khoika lei ummi dah an si, zei bantuk dah pastor an ṭuan ning si ti bantuk pawl kha kan vun chim a tawifiannak in kan vun chim thluahmah te hna le i a pakhatnak bik ahhin Sangling, Reverend Sangling a si. Cun a pahnihnak ah Reverend Sang Fen a si. Cu na pathumnak ah Rev. Van Lo, palinak ah Rev. Nawl Tling, panganak ah Saya Chawn Tawr, paruknak ah Rev. Za Ling, pasarihnak ah Rev. Leng Kham, cun pariatnak ah Saya Tai Tam, cun pakuanak ah hin Rev. Lal Hnin, pahranak ah hin Rev. That Dun, cun hleikhatnak ah hin Saya Pa Hrek, cun hleihnihnak ah hin Reverend Heng Cin, cun hleithumnak ah hin Reverend Chan Thang, cun hleihlinak ah hin Reverend Tluang Hmung, cun hleinganak ah hin Reverend David Van Bik kha an si. Hi thongkhat le zakua le sawmli le kum riat tiang ah hin Hika pastor hruaitu hna hruaitu hmasa hna pastor hna i pastor rak ṭuanmi hin Reverend zong tampi an um. Minung pahlei nga chungah hin saya he minung pali pathum pali hrawnghrang te lawng kha an si. A dang cu Reverend a hmumi lawngte an rak si. Hi a pakhatnak bik ah Reverend Sang Ling tuanbia a konglam tawi kan vun zoh a si ahcun Rev. Sang Ling cu thongkhat zariat sawmriat kumruk kum ah Hakha a chuak i amah a chuahpi sorry, amah hi sangpi chung a si ti si. Rev. Sang Ling hi sangpi chung a si i Zathang hrin a si. Hi sangpi i sangte cu Zathang hrin an si ti kha kan theih cia dihmi kha an si i Anih hi a pa cu a tampi a konglam thei cangmi nih cun kan theih lai nain a pa hi Pu Lian Khuai a si i cun a nu cu Pi Sai Hliang a si ti ka si. Hi zeitindah pastor a rak ṭuan ding si ti si ahcun mission sianginn ah hin sianginn a kai i tangli a ong. Cu hnu ah cun mission sianginn i a kai lio ah hin siangbawi te nih hin Pathian thawngṭha bia he tiah an rak chim i cu ah cun Pathian dawtnak, Pathian khamhnak kha a hun cohlan i cu hnu ah cun Lai phung in Khrihfa phung ah hawi ti ko usilaw Lai phung in Khrihfa phung ah a hung lutmi kha a si i hi Reverend Carson nih hin thongkhat zukkua kum sarih November nikhat ni ah hin tipilnak a rak pekmi a si ti hi Reverend Sang Ling a tuanbia kan rel tikah hin hmuh khawh a si. Hi cun a pahnihnak ah Reverend Sang Fen a sining konglam tawi kan tawifiannak in kan vun zoh a si ahcun Reverend Sang Fen cu thongkhat zakua sorry thongkhat zariat sawmkua kumkua kum ah July thla ni hlei nga ni ah hin zokhua an hrinmi a si ti kha a si. Hi A khua cu a fawinak kan chim cun Zo khua a si i thongkhat zariat sawmkua kumkua July thla ni hlei nga a chuakmi a si i Sangfen hi a mak ngainak cu kum hra hrawnghrang kum hra fai hrawnghrang a si ahhin thongkhat zukua kum hra hrawng ahhin Zo khua mission sianginn i Saya Mawng Lun Nan timi hi Zokhua Mission sianginn ahhin an rak chiah ti si. Hi Hakha ahhin siangbawi nu sinah an hun chiah i sianginn an kaiter ti si. Hi cu hnu ah Hakha i Mission sianginn i ca a cawn hnu ah thongkhat zakua kum hleiruk, November ni hleiruk ahhin Rev. Mang Kung nih tipilnak a rak pekmi a si ti hi Rev. Sangfel a tuanbia kan rel tikhan kan hmuh khawhmi a si. Cun Rev. Vanlo a tuanbia kan zoh. A tuanbia a tawifiannak tein kan vun zoh ṭhan a si ahcun Vanlo cu Sihhmuh khuami a si ti kha si i uh, tampi kan theih, uh, theimi kha kan um cang lai nain thei rih lomi ca. Thongkhat zariat sawmkua kumkua ṭhiamṭhiam ah August thla ahhin uh, an hrinmi fapa upa bik a si ti kha si. I kum hleihnih a si lio ahhin thongkhat zukua kum hlei khat ahhin kum hleihnih a si Hakha Mission Sianginn ahhin ca a cawng i cu mission sianginn a kai lio ahhin Khrihfa a rak cang Khrihfa a rak lut ti si i thongkhat zukuak kum hlei ruk kum ahhin Reverend Kop nih tipilnak a rak pekmi a si ti a si hi cu a tuanbia a tawifiannak kan zoh si ahcun Khrihfa a luhnak cun Reverend Nawl Tling tuanbia kan zoh si ahcun Nawl Tling cu kan theih dih bantuk in Hniarlawn khuami a si i thongkhat le zakua kum ah a chuakmi a si an hrinmi a si ti kha si hi kum hlei khat a si lio ahhin a pa nih a rak thih tak i cun a nu le a farnu he lawng hin a rak hmeimi an si ti si nawn tling hi i Carson siangbawi nu nih hin mission sianginn ah sianginn a kaiter i thongkhat zakua kum hlei hnih November nali ni ah hin Reverend Woodin nih tipilnak a rak pekmi a si ti hi uh, nawl tling a tuanbia uh, tawifian an kan zoh si ahcun kan hmuh khawhmi a si. Cun uh, saya Chawn Tuar timi a tuanbia Khrihfa hmasa a si vemi panganak hoi ti ko i sulaw Chawn Tuar tuanbia kan zoh si ahcun anih hi saya Chawn Tuar hi uh, a chuahmi thla taktak kha hngalh a si lo an ti. Hi thongkhat zariat sawm kua le kum ruk hrawnghrang ah hin a chuakmi si dawh a si i anih hi thongkhat zakua le kum kul hrawnghrang ah hin zei kan ti lai uh, tlangpi khua a hung pemmi an si ti si thongkhat zakua kum kul hrawng ah hin tlangpi khua a pemmi an si i cu hnu ah thongkhat zakua kum kul le kum thum in Pathian rianṭuan hram uh, a rak i thawkmi a si ti kha si. I an uh, anih hi tipilnak a in hi thongkhat zariat sawmkua kumruk hrawng ah hin tipilnak uh, a rak ingmi a si i tlangpi khua zumtu hmasabik zong a si ti hi sia uh, chontur tuanbia kan zoh tikah hin kan hmuh khawmi a si cun pruknak ah reverend uh, zaling tuanbia uh, kan zoh si cun zaling cu thongkhat zukua kum sari ah sakta a chuakmi a si i ani hi sakta a si i cu hnu thongkhat zu kua kum hlei kua kum ah hin Reverend Khup nih Hakha khua ah hin tapilnak a rak pekmi a si ti kha si i thongkhat zu kua kum kul le kum riat ah Bible sianginn a rak kai i Joseph le Lakhu fanu Mebal he hin an i um i cucu Sui siangbawipa nih hin leh a rak thah hna, thlacamnak a rak tuahpiak hna ti hi Reverend Zaling a tuanbia kan rel ti kan hmuh khawhmi a si. Cun pasarihnak ah Lengkham, Reverend Lengkham ti si i Reverend Lengkham hi Tlangpi khuami a si ti kha a si. I anih hi Reverend Doctor Sui tuahmi Bible ca cawnnak foinak cun pastor training an ti i cucu kum li a kai a thong kha zuko kum kul le kum riat in sawmthum le kum khat tiang kha a kai i cu hnu ah cun pastor rian a rak ṭuan mi a si ti kha a tuan bia kan rel tik ahhin kan hmuh khomi a si cun a pariatnak ah sia Taitam timi hi a si. Saya Taitam cu thongkhat zakua kum thum kum ah hin Lungzarh khua a chuakmi a si ti kha a si. Anih hi Lungzarh a si tinak a si. Hi Taitam cu Reverend Doctor Straight tuahmi Bible sianginn ah kum li a kaimi ṭhiamṭhiam a si i cuticun Pathian dawtnak a theih hnu in Pathian rian pastor hmasa a rak ṭuanmi a si ve ti hi kan hmuh khawhmi a si. Cun a pakuan ah cun Reverend Lal Hnin ti a si i Lal Hnin hi anih hi Thantlang khuami a si ti kha a si. Thongkhat zakua kum hleingah kum ahhin a chuakmi a si i a kum kum hleihnih a hung si ahhin thongkhat zakua kum kul le kum sarih kum ahhin Khrihfa ah a lut ti si, amah kum hleihnih a si tikah hin. I uh, Reverend Doctor Straight nih hin Thantlang khua raciahnak va khin tipilnak a rak pekmi a si ti hi a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Cun uh, a pahranak ah hin Reverend Ted Dun a si i Reverend Ted Dun zong hi uh, Thantlang peng Ruakhua a si ti kha si. Ani hi thongkhat zuko kum kul le kum li kum ah hin Khrihfa ah a lutmi a si i kum kul le kum nga January in RA Loring tuahmi Baibal sianginn ah hin thlali Baibal sianginn a kaimi a si i cucu Tluangram khua i a kir tik zongah hin mino hna kha ee tiah hla te hna zong kha a chimh hna, upa hna zong kha Baibal a cawnpiak hna. Cuticun thongkhat zuk aw sawmthum kum thum December ni kul le ninga ni ahhin Reverend Leng Kham nih lungra timi va ahhin tipilnak a rak pekmi a si ti hi Reverend That Dun tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Cun hlekhatnak cun Reverend Pa Hrek ti khi a si i Reverend Pa Hrek zong hi Thantlang peng Hlualam khua mi a si ti kha si. I anih hi thongkhat sukua sawmthum le kum hnih kum ah hin Khrihfa a lutmi a si. Sawmthum le kum thum January a zerh hnihnak ah hin Reverend Van Lo nih tipilnak a rak pekmi a si ti kha uh, a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Cun hleihnihnak ah cun Reverend Heng Cin ti kha si. Reverend Heng Cin cu Thantlang peng ṭhiamṭhiam Hriphi khuami a si i atu hriphi chat zongah khin hengcin philh lonak biakinn zong kha atu hin sakmi khi kan hmuhmi kha a si. Hi thongkhat zukua kum riat November ni kul ah a chuakmi a si i anih hi thongkhat zukua sawmthum le kum khat ah hin Laica tangli a rak awngmi a si ti kha a si. Hi thongkhat zukua sawmthum le kum hnih kum ah hin Reverend Sang Ling nih a hawi le minung Minung pakulh he hin tipilnak an rak pekmi a si ti hi a tuanbia a tawifiannak kan kan rel a si ahcun kan hmuh khawhmi a si. Cun a hleitlumnak ah Reverend Chan Thang, Reverend Chan Thang hi Lungler khuami a si ti kha si i Lungler ah a chuakmi a si i Khrihfa a luhnak hi thong khat cu kum kul le kum thum ah hin Khrihfa a lut i cu hnuah thong khat cu kum kul le kum kua ah hin tipilnak a ing ti kha kan hmuh khomi a si. Hi Khrihfa a luh hnu in kum sau nawn te a um hnu ah tipilnak a ing tinak a si. Hi cucu Reverend Chan Thang Hleithumnak pastor hmasa a ṭuanmi a tuanbia tawifian nak in kan vun hmuh khawhmi a si ahcun pahleilinak ahcun Reverend Tluang Hmung ti kha si e. Anih Reverend Tluang Hmung zong hi Thang Aw khuami a si i Thongkhat zakua kum li kum ahhin a chuakmi a si ti si. Anih hi thangawng a si. Cun thongkhat zakua kum kul le kum riat in thongkhat zakua sawmthum le kum hnih tiang kha kha Baibal training a kai vemi a si ti ka si. Hi Baibal sianginn ngaingai kha hlan ahcun a rak um lo caah khan Baibal pastor luhnak ah Baibal training an rak kaiter mi hna kha a si. Baibal training a kai dih in cuticun pastor zong kha a rak ṭuanmi a si. Cun pahlehnganak ah a donghnak bik ah Reverend David Van Bik kha a si i Reverend David Van Bik cu chim hau loin tampi kan theih ciami kha a si. Anih zong hi Rev. David Van Bik cu an ṭial ning te cun Pu Chawn Thur le Pi Rent Ṭial nih Thantlang pengtlangpi khua an hrinmi a si ti kha a si i thongkhat zakua kum kul le kum ruk January ni kul ni riat ahhin an ngeihmi fapa upa bik a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi Rev. David Van Bik cu Mi tampi nih kan theih tukmi a si caah khan a tampi ka chim ti lilo. Lai Baibal thiang hna zong a kan lehpiakmi Baptist pastor ahcun hoiti ko usilaw mi missa hna kan pa le ahcun nihin ni tiangah a catialmi le cun Baibal a kan chuahpiakmi zong zoh tikah hin kan i lunghmuih khunmi kan pale vialte lakah nihin ni tiangah philh awk a ṭha lomi theih lo awk zong a ṭha lomi phundang kan chim cucun cite a liak lomi David Van Bik tuanbia thei lomi cu cite a liak lomi an si ti tluk khi a si i Laimi Khrihfa a simi paoh nih cun David Van Bik cu a thei lomi kan um lai lo ti tluk kha a si. Hi ka chim duhmi cu Atutan ah hlanlio kan pa le pastor, hmasa hna hruaitu, hmasa hna pastor, hmasabik a ṭuanmi hna minung hleinga an tuanbia kan zoh tikah hin mah hna pawl kha an si. Hihi thongkhat zakua le sawmli le kum riat tiang pastor a ṭuanmi kha an si i hi cu hnu ahcun pastor kha tampi kha kan um thluahmah kha a si cang. Hi chim duhmi cu hi Minung pahlei nga hna kan pale thawng in hin nihin ni zongah hihi kan pale hna an zumhnak, a rak fehnak le a rak ṭhawnnak thawng ah hin nihin nangmah le keimah zong zumtu dirhmun ah kan hung can khawhnak hi a si ti zong hi a donghnak bik ah vun cham chih ka duhmi a si i hihi hika kan YouTube ah hin hramthok ka chim cang bantukin Laimi kan thawhkehnak kan tuanbia pawl, kan nunphung kan holh, kan sa pawl kong, kan pu kan pa hna an nunning le an sining vialte an tuanbia pawl zong khai ka zuan hin sharing kan i tuahnak kan i hrawm lengmangnak a si. Hi caan a relmi chung zong in a kaih le kaih lo te cun theih tlaih a simi tete zong kha zalawng tein ka zung kan YouTube ah hin hrawm khawh a si, i hrawm khawh a si. Discussion zong tuah khawh a si, i ceihmainak zong tuah khawh a si, zalong tein ṭhutdir khawh a si, bia i ruah khawh a si titi zong kha ka hen vun chimchih ka duhmi si. Comment zong ah zalong tein na theihmi, na hngalhmi kha midang hrawmh na duh ve hna ahcun rak ṭial khawh a si ti zong kha in biachih ka duhmi si. Mah vialte nih hrawm khawhmi sehlaw cun ṭha nak ṭha dih. Bye-bye.